Akpe Evalove TV once again mieva edo ɖe mia gbɔ egba le ŋkekea me. Akpe. Ŋutsu mie da video aɖe yi ke nye video trending video aɖe yi ku ɖe anyagbe yi ke osɔfoa gblɔ le Rasmuta ƒe etsɔ ƒe alo ma gblɔ be yi sati ɖe ma yi ke woa gbagba dze be yewoa aɖi ya. Enya yi ke osɔfoa ɖe egblɔa Medze ma ako me na mi egbea. Mede ɖi va yi gake ema ye nye ŋutɔ ƒe nyagbɔgblɔ ko nye. And xeyi ke gblɔm mele le egbea ƒe ŋkekea me fifi le afia ye nye xeyi ke eh, ame aɖe dze agbagba ekɔ voice akɔ ɖo ɖe em yi ke nye DJ Adjiri. Eh, mi te akpe no be ne dze agbagba ekpɔ voice ya ekɔkɔ ɖo ɖe Everlove TV. Everlove TV mi appreciate it very much. Dze agbagba na subscribe to Everlove TV. Nyame yiwo kpɔm le Facebook a, ne nekpɔe le Facebook a,

Subscribe ne míaƒe channel ya. Ne ne subscribe a, bell ɖe vava ge, gaƒoɖogui aɖe vava ge, touch ɖe edzi be all. Ta eye nenemae ne míeda video ɖe sia ɖe ɖia, anye nu yi ke aɖo gbɔ le eƒe ɣesia yi ke ne míeda video ɖe sia ɖe ɖi kɔa, egbɔwo ɖo ge. Akpe video ya, ame yi ke de megbe ne video ya tɔxɛe nye Suzy Innovation Enterprise, wo nya mi ko na ginger chips, ena ma ke o na eh, coconut chips, ene eh, tiger nut chips tɔxɛ ya, eko wɔ ne wo no package ne ɖe bɔ bɔ eh, bottle vi vi viwo me, eke na ƒle. Ŋutɔ nya be ginger ni wɔna na me, kɔna gbeme na me. Ko eh, tiger nut eh, tiger nut enya ni ko wɔna na me, ŋutɔ fu. Nene ma ke ne mi gblɔ ene ha, ni yɔ ne wɔna na me gbetɔ, ŋutɔ nye. Yemega ŋu ƒo ga ku ɖe ma ŋu. Jawagba na yɔ contact a yima le afima ne ne yɔwo kɔa ne ni ke dzi me le kɔa yɔwo na gbe bo wo ne ko he ya ko ɖo ɖe axe fa through mobile money o de o send it settle you out o ɖo ge ɖo afi sia afi ke ne ta jagbagba amewo ƒle ŋkɔ ablotsi hã yi ta wɔ ne wo ƒle ŋkɔ dzodzo ablotsi ye mia miwo le afia mi me ƒle mo ɖe ke ŋka wo mi le jagbagba na order suzu innovation enterprise fima wona ginger chips coconut chips tiger nut chips contact ale le afia yɔ wo ne na ake ɖe etɔwo ŋu mi yi ɖe ne miase voice ya ne mietrɔ gbɔ miese voice ya anyi wo ŋutɔ nakpɔ enya yi ke osɔfoa gblɔ akɔ tɔwo le me akɔ wɔ dɔ na ɖokuiwo mi miava miase voice ya miava

va ye gbɔ. Nɔnɔ ƒe me wotrɔ ga tɔ yo yɔ be eƒe dɔkta va ye gbɔ be edɔ ya le mee la ye gbɔ kpɔ ma wokɔ dɔ kɔ da ɖe ye dzi. Wokɔ dɔ da ɖe ye dzi. Ye de dzi ebe nɔmba ye va ye gbɔ wo da nɔ ŋkɔ na ye be dɔkta be dɔkta be ya kpɔ ye be nɔkɔ nɔmba ne nɔ da ɖe te nɔ va ye ko me se ba ma be ye dzi be ya kpɔ fifi la yo ko nɔmba na ma ye dɔkta va Mele bɔbɔe ne dɔkta o, elabena wokɔdzi fifi le Dɔkta Francis eƒe nɔba le asinye. Ɖe dɔ ya wodɔdɔ ne emu tata edɔ trɔ yi ɖe dzi. Dɔkta ŋutɔ va gbe. Emedo gbe ɖa dɔkta ekpo dɔyɔyɔ. Amen. Eƒe afɔ ƒo katã ho ho. Eƒe nɔ basi ne be yefifia. Lu de aku vɔ. Gake dɔkta la gbe. Ele aƒlawo he susu fifia. Praise the Lord. Winter me be mawu lɔ mu da ɖe nye be me va wo ŋu na ɖokui nye be ne dɔkta dɔkɔ le tsia ke mu datɔ ye kple tsi lo alo ŋka. Ye mawu gblɔ na be azati Se veve sua ebe yeyɔ ame dzɔdzɔe, meda dzi gbɔ na amewo be vɔ̃ɖinyenye ta yeyɔe dzo ɖo. Ta Mawu lɔ̃ ŋuta, ta ƒomeawo, milé dzi ɖe Mawu lɔ̃ mia nɔvia. nenye be dɔkta ele tsi agbe mawu be muta ne tsi agbe ate ŋa tsi agbe dɔkta le dɔkta dɔkta wòtrɔ ga eli Gake ƒe dzi nedze o. Mawu doe lɔ̃ via, ye Mawu doe gayome ne va dzidzɔ. Mawu doe kpɔ ŋgɔgbe nɛ, nu yi ke ava nɔ ŋgɔgbe. Ame aɖe medzi mega bu me. Mawu le viawo dzi kpɔ ge. Woame zu ge. Ministawo le wo dome. Pastor le wo dome. Evangelist le wo dome. First lady le wo dome. Amewo do le muta ƒe viwo dome. Na ame aɖe kple kpodzɔ Mawu le wo dzi kpɔ ge.
Akpe míetrɔ gbɔ wotɔ se voice awo. Leke ne leke ne kɔ se gɔme. Leke nye woƒe dzidzi dzidzi nyawoe. Wontɔ me kare dzi be wontɔ you, you draw your conclusion be ao ale ale nua dzɔe ale ya nua dzɔe. Rasmuta eva dzo le mía gbɔ kpata. Nenema va yie ma. Video ya ɖeko le short ku mía akɔ da ɖe mia gbɔ. Mi kpɔe. Share na mare mee na mare be wo ne subscribe to Ever Love TV. Cause we are here to give you more content. Video mi bubuwo me mi wɔna vovovowo teƒe yi ge akɔ nɔ video da mi nanɔ wo ŋutɔ aƒeme kɔa anɔ ŋusianu kpɔm ale ke ne dzie. ta subscribe to everlove tv le youtube le youtube agblɔm no elabe afi ma ye mi dana video ɖe share ɖe ɖo facebook akpɔkplɔ yi ɖe me ma youtube everlove tv youtube everlove tv subscribe kple susu be nka míaƒe wɔnawo nya nu yi ke aɖo ame geɖe gbɔ ame yiwo katã le nye ʋe dukɔa woanya nu yi ke nye everlove tv enu yiwo dzɔdzɔm le mía doma wohã woasi Ame aɖewo le gbɔgbɔ asi wole yevuwo da. Ɖo link aɖee nàkpɔ be nu wòanya be nu yiwo dzɔdzɔm le mía dome yi. Woaxɔ̃ mee ne wonɔ wo le yevuwo de. Ɖo susu be míaƒe wɔnawo nade ŋe ade blu. Akpe. Everlove TV. Mí sign out le egbea ƒe ŋkekea me. Akpe. Hey what's up leke nye domia mia katã nyi mɔ kpɔ ŋkɔ mie nya you don't know stone boy ever love tv mia le ŋku ɖe ŋui alright beep.